Sa owaakuba ayetsimbire nawe oburuuru bukukira obu ayetsimbire nabwo bwakuba aine. Kwonka hati ku tugyenzire nitubuga n'abantu nitukora ruriisaaki, nitupima, twashanga ngu oraaze kusinga enteebe y'obwameeya egi naabaasa obutasingisa na buruuru burengyere enkumi ibiri. So, ruresi eri tayiti munonga. Kandi tugarukire twashanga resi y'obwa meeya abantu boona niyo bataireho amaisho nebaasa kwija kugira attention y'amaani kusinga n'entebe ez'obwa ba MP oku ziri. Abanyamahurire mugiire omu field, abamwe twije nabo omu field bakwata ebi abantu babire nibagamba. Ebi ebi ndikuza kushoma tibyangye nka Ronald Kyamadiidi, ebi niyo ninshoma enteekateeka y'abantu. Entebe y'obwa meeya. Empangwe ya site yoona erimu abeesimbire ab'okumanywa munonga, erimu omushaija orikumanywa nka Dan Irhemba, erimu Kamugisha Albert, erimu Robert Kakyebezi, Naijuka Jonas ari omukumanywa nka Dokita Mungyereza ow'akanuzire, erimu na n'embwa Tekamwa Gafa. Haza okucondooza oku okucondooza okugureedingira abeesimbire. Omu mwanya gw'okubanza kurugira abantu oku akugamba na views zaabo, h'ebembeire Dan Ruhemba n'obucweka amakumi ana, yaakuratirwa Herbert Kamugisha n'obucweka ashatu na butaano, haakurataho Robert Mugabe Kachebezi n'obucweka ikumi na butaano, haazaho Dokita Mungyereza ninga shi ogu turikumangaana Naijuka Jonathan na n'obucweka mukaaga, haakurataho Embwa Tekamwa, na n'obucweka buna ogwarangirire yamara esande emwe n'ekicweka so ni kutukuza aha ntebe eya Division Mayors Mbarara City South Jomo Mugabe akyebembeire n'obucweka nkaaga ahari kikumi akuratwa Asiimwe Francis Ntengye n'obucweka makumi ana tukiza omu ntebe ya Mbarara City North egi entebe nimugimanya munonga ekazamu akavuyo k'amaani etaama eyaahwaire eriho omushaija obakweta Kyabwisho Gumisiriza ogu aine obucweka ana na mwenda ahari igana hazaho Benon Mugume aine obucweka ataano na kamwe ahari igana so waana ori entebe ya North gap eriho hariho gap ya paasenti ibiri kandi na waana oreeba omu South noreeba ngu nawe Jomo nobu araabe asingire ari kuroozi twaza omu y'abashaija noreeba ngu Paasenti igana yoona buri omwe aineho akacweka kakye kakye. Egi entebe nikwo eyemereire. Dan Rehemba, Tube nitucondooza, twashanga Dan Rehemba tari mu social media munonga, tari mu media munonga. Kwonka aha ground, agiire aha ground, yaashoboorora abantu. Akaba yaabaire naakora omuri Electoral Commission, Yaresigninga kandi akabaho chairman akabaho okukuraho electoral commission omuri Mbarara city. Then Albert Kamugisha kutugiira aha ground nawe Albert Kamugisha atambwire munonga kandi akaba yabaire ayesimbirwe na Robert Kachebezi Mugabe. So tushangye ngu aha ground Kamugisha na Dan Rihemba bagiire munonga omu byaro za Nyakayojo na za Biharwa. Then tushanga ngu Kakyebezi popularity yeye ekyendeire munonga omu town. Abantu nibagamba ekintu kimwe, orutindo rwa Katete tirukozirwe. Abantu kutwena nitubabuza kutwena nitubabuza tugira ngu kashika nagira ngu akareta ebitaara. Abantu batugira ngu na n'ebitaara ntungamo biriyo, na Naibanda biriyo, ngu na Nakazo biriyo. So ngu ebitaara biri ensi yoona. So tureeba ngu Kakyebezi Egi ekisanja orumeeya waitu naaza kugumirwa munonga kurugiirira abantu abu ayetsimbire nabo bari n'obukugu. Ren Jonasson abaingi nibamumanya nk'owaakanuzire nawe n'omwe omu b'amahurire abu twine embarra. Abantu bakiine aha minwa nibamanya nka Kanuzire. Kanuzire arangiriire yaamara esande nk'eishatu arangiriire. So nawe paasenti neebaasa kuhinduka. Ebi ebi twarangirira tibiri pamanenti. Ahabw'okuba akarungu nikamanya, n'esaha n'eshatu akarungu kahinduka omuntu aruga aha paasenti ya ikumi aza aha paasenti ya kinaana. Hariho embwa tekamwa. Embwa tekamwa ku tubaire nitubuuza, twabuuza hariho omukoro gumwe ogu yaabaire ariho, ngu haine ebimwe ebi yaagambire, manya ngu embwa neekamwa amara tekukora ki, twashanga nabwo nibwo arangiriire, kwonka twashanga abantu barimu okwemurugunya kwingi, tibaakamucengyere. Akiriyo naayeyanjura, kwonka ni abantu nibakubuuza ebibuuzo, ahaabaire naaruga ahabw'enki arigireyo, akaija mbarara. Kandi ahabe naruga abe abakorire ki mbwenu hakirimu confusion yamani omuntebe ye kwonka nawe ayizire abantu nibamumanya ngu agizire ki ayesimbire so abantu kutubire nitubuuza twagira ngu kabizire bingi buri omwe ka ayine amani nahaza kusinga oku abanyambarara bagizire ngu obwire obwakatemba bugizire ki buhwireyo nka buharwe nahandi bagira ngu tibaine enguuto tibaine maizi ngu etauni efiire so kandi ngaruka mbabuuza imwe nimuba nimwenda meeya abakorere ki ahabw'okuba noomanya n'omuntu naakuheereza enteekateeka omubuuza omugasho gwa meeya niguuha abantu baagira ngu nibaheereza emishoro mingi omu tawuni emishoro etembire kandi ei barikweta local tax avenue tibarikureeba eki erikukora bagizire ngu mbarara neerundaana omushoro financial yaagukusya almost billion mukaaga Kwonka ogwo omushoro twakureeba oku kuza ground kukakora. Tugiire kukora norya omu katare nibacweza ebiti. Twizire rwo ebikoona omu katare complaints tuzikuhayo. Naza omu central market nibagira ngu bamwe bakashashura n'obuju tibagizire ki? Tibabwine. Aba boda nibagira ngu akaruuru akahweire. ngu kakateganisibwa munonga kandi kakuteganisibwa ka kakuteganisibwa city council naba boda nabo babaire niba complaininga ngu mbwenu system yoona eri omu burugu nti omukora orikubaasa nuuha omuri aba obucweeka obucweeka obucweeka amakumi ana ahari kikumi bagamba Daniel Hemba obucweeka ashatu na butaano ahari kikumi baheereza eiziina rya Abert Kamugi obucweeka ikumi na butaano ahari kikumi bagira ngu kakyebeza agarukeho we tihaine eki agizire ki kyabasiisiire. Abandi obucweka mukaaga baagira ngu bo nibaheereza Dokita Mungyereza. Obundi obucweka buna bwo bwagira ngu embwa tekama Kaizere ku yaagamba, baareeba ebi agambire bo egyo paasenti aha bateezi b'akaruuru nainga abantu abari omuri Mbaara baagira ngu bo nibaareeba embwa tekamwa neebaasa kubayamba ebizibu byabo. Emihondano neeruga omu kurya esente. Waaba nooreeba orutindo rwa Katete ngu bakateekaho milioni bitaano, riri eibaati twena nitwombeka, eibaati eryagiire hariya tirikurenza milioni ikumi eryabaire riri aha rutindo rwa Katete. Aba miidiya mwena mukazaho. hakazaho embaaho zitakurenga igana aha rutindo rwa katete. Hakashohora ekihandiko kikwereka ngu obukade magana atano bwamara kusasanyibwa. Hariho oruti hariho oruguuto rwa BSU waba noza BSU waba noza Kakoba. Oruti wariho oruguuto batimbire payipu, payipu zona zijwire amaizi abantu bariyo nibagwa tihaine orikurabaho. Kandi ngu orutindo member of parliament Akagyenda yaareeta na n'ekihandiiko eki oyebaza kukora ngu akarufunza na n'owegaana aza kuba ataineho kugira ki? Nk'okuraba. Victor Bwana orutindo orukuhika mitaazi rukaaga bakarukozesa bilioni abiri n'emwe. Oru rwa Victor Bwana. Bilioni abiri n'emwe zikakora oruguuto rwa Victor Bwana. So omuhondano sente nizibura. Niziriibwa. Mbarara neehindura city clerks bashatu omu mwaka ogu. gumwe so ogwo omuhondano gwona nigureeta okurya esente. Ekumbuza ekibuzo kirungi ngu abanyambara nimbaterera amaranga ki kureba ngu ogwo omuhondano gwahwaho? Omuhondano ihanga ryona noryita waba notera akaruuru kobutamanya. Kukwata akaruuru okakateera oti Gundi niinywa nawe omu baara. Ogu ka kaamuteerera akaruuru, mukuru we naashwera owaitu. Nimuza kukoma aha buzaare, enguuto niziza kufa, oreebire ekibaire Kampala, amaizi eki gariyo nigakora. Mpuriire barigye kukinga hoteeri emwe omuri Mbarara, ngu eine drainage ya resitoranti ngu neeshuka nkahi omu ruguuto. Abaapuruuvingire egyo ekyo ekizimbe, egyo hoteeri kukora, ni kanso. Kanso yenyini niyo yahaire layisinsi egyo hoteeri kugira ki? kwombeka eriyo neegikinga ngu drainage system yaabo ngu ebi barikwoza nibitaaha nkahi? Omu maizi. Egyo niyo kansa. So omurango ogu ndikuteera nigumwe, muronde abantu abeesimbire abataine nzuro bariho oreeba ni baingi n'abantu mukaaga batooranemu omuntu ahabw'okuba kandi abantu mukaaga boona buri omwe haine ahu abeire naakora. Baze bareebe eyi bembakora bembakora bata twamureta omu site yitu nagyebasa konka twaguma omu byokugira ngu ngu atwisize ki ngu atwisize ki ngu twine obusingye nituza kugira obusingye then ebye tawuni tugire ki tubirigeho.